Тукай әсәрендәге беренче тамаша урыны цирк булса, икенчесе, кайнап торган печән базары. Анда нәрсә генә, кем генә юк! Ул тиречеләр, итчеләр, шәмчеләр, майчылар, кибетчеләр белән тулган. Корт оясы кебек гөжләп торган базарның төп вазыйфасы, сәүдә итү, сату, алу, алдалау һәм алдану. Кинәт кенә Болай да тамашаны хәтерләткән базарга гадәттән тыш вакыйга ыргылып килеп керә. Бөтен халык бәрелеп, сугылып, психоз халәтенә бирелеп, нәрсә булганын аңламыйча, Казанның печән базары, Гайбәт оясы ягына чабарга тотына. Бу көфер почмагы, атаулны, ана-кызны белми торган өченче тамаша урыны, тамаша урыны әллә инде сугышны, әллә инде янгынны хәтерләтә. Сатирик поэманың уңай герое, автор да, әле икенчесе, көлү, гомумән алганда, халык көтүенә ияреп, базар янындагы Мәскәүский урамга бәрелә-сугыла чаба башлый һәм бик тә куркыныч күренешкә юк аягы, гәүдәсе һәм кулы киселгән башка тап була. Бу фаҗигале галәмәтне күреп, Печән базары халкы гына түгел, базардагы бөтен әйберләргә җан иңә, кәләпүшләр, аяк астында яткан тиреләр, он капчыклары, кычкырып еларга тотына. Курку хисләрен сурәтләү ярдәмендә тамаша күрсәтү Психолог яктан да тагын да тирәнәйтелә. Шулай итеп, әсәр тукымасына борынгы греклар яраткан гилаизм, гилозаизм күренеше килеп керә. Ниһаять, базардагы киеренке психологик халәттән соң поэманың төп каһарманы Кисекбаш җыелган халыкны үзе белән таныштыра. Базардагы мөселманнарга зарлар белән тулы шул ук вакытта үз-үзеннән көлгән, Атаклык монологларын сөйли, шикаятьләр, зарлар әйтеп, яшәешкә, язмышка сукрану һәм урта гасыр һәм яңа заман шәрык әдәбиятларында киң кулланылган бу киң кулланылган әдәби алым. Менә бу очракта ул өч алымга мөрәҗәгать итә, саннар ярдәмендә Кисекбаш образының ничек фаш ителүе һәм шул ук вакытта касыйдә жанрында, Касыйдә бу, мактый-мактый, анда кисеп баш үзен фаш итә, һәм җитмәсә, әнә зарлар алымы, ул төрки әдәбиятларда, шәрык әдәбиятларында бу алым белән изгән, баскан, чираттагы шаян юмор элементлары белән тасвирланган көлкеле тамаша, Карахмәтнең ант итеп кисек башның хатынын, улын коткарырга вәгъдә биреп, трамвайга утырып, Мәскәүский урам буйлап, Кабан күле төбендәге Патшалыкта яшәүче дингә каршы сугышка китүе, бөтен печән базар әһленең аны дога кылып озатып калуы, барчәтләрнең, кәкре койрыкларны һаулап, өреп аны тантаналы озатулары, бала-чагаларның, шук малайларның трамвай артыннан таш ыргытып калулары, Поэманың дүртенче, бишенче, алтынчы бүлекләрендә автор әле Кабан күле буендагы Касыймия мәдрәсәсе шәкертләре турында лирик чигенеш биреп, күл төбендәге тирән кое аша алты мең колачлы бау белән ул тәүлек ун тәүлек дәвамында су һәм җир астыннан дию патшалыгына төшүнең куркынычлылыгын тасвирлап, Бер ай буена Карахмәттән хәбәр көтә, көтә, көтеп булган печән басары хакында сөйләп, укучыны беркадәр ял иттереп ала да, ничәнче мәртәбә хәйран калырлык тамаша күрсәтә башлый. Тамашаларның тамашасы әсәрнең кульминациясен тәшкил иткән җиденче бүлектә Карахмәтнең диюне Кабан күле төбендәге патшалыктан сәгатьләр буе азапланып печән басарына сөйрәп алып кайту күренеше Кыямәт көне рәвешендә гәүдәләнгән бу тамаша коточкыч күренеш итеп тасвирлана. Күк күкри, җил тетри һәм ярыла, җир йөзен караңгылык баса, кояш юкка чыга, куркынычлы тавышлар ишетелә, арысланнар акыра, ишәкләр бакыра, таш биналар, Хан мәчете, Сөембикә манарасы аугандай тоела. Гилозаисларча үтә дә җанландырып сурәтләнгән, җир йөзендә һәм галәм киңлекләренә барган, Каләм кидекләрендә барган бу олуг җәза көне, Коръәндәгечә, үзәк мотивка әйләнеп, кайчандыр кылган гөнаһлар өчен Казан ханлыгына Аллаһы Тәгалә җибәргән каргышлар, афәтләр кебек кабул ителә башлый. Поэманың соңгы сигезенче бүлеге чын мәгънәсендә бәхетле чишелеш белән тәмамланган тантаналы тамаша, цирк, театр сәхнәсендәге кебек бергә җыелган каһарманнар шатлыклы һәм гыйбрәтле мизгелләр кичерәләр. Менә трамвайга тагылып, аркан белән сөйрәлеп сөйрәтеп килгәндә, казанлыларга дәһшәтле мәхшәр көне оештырган, канга баткан фәсле дию, диюне ияртеп, печән базарына Батыр Карәхмәт кайтып төшә. Дини хисләр белән рухланган мөселманнар җиңү яулап кайткан пәһлеванны һуштан яздырырлык экстазга кереп сәламли, алкышлый башлый. Җөмлә бердән, Әссәлам! Дәссәлам! һәм Карәхмәт, Вәгаләйкем әссәлам! Һәр мөселман дәрт белән күккә оча, бер Кисекбаш, бер Карәхмәтне коча. Каһарманның эш-гамәлләренә аксиологик бәя биргәндә, Тукай реминисценция, аллюзияләргә дә мөрәҗәгать итә. Карахмәтнең арыслансыман башын күтәреп, горур кыяфәт белән вагоннан төшүен тасвирлап, ихтыярсыз иске кисек баштагы Тәңренең арысланы, хәзрәте Гали, батырлыкларын искә төшергәндәй була. Мөхәммәт пәйгамбәрнең кияве инде. Альпинистлар ярдәмендә ут булып Яңа Бистә ягына очып юк булган фәс кигән диюнең дә прототибы, үзенең автономиясе, мәхкәмәсе, гыйбадәт йорты булган Кәйнан Ваисов икәнлеге шактый ачык шәйләнә. Иптәшләр, мин боларның барысына да характеристик бирәм, бу образларга яңача бәя бирәм, чөнки Гайнан Ваисов образына да, башкаларга да инде искечә, әле Тукайча, Тукайчага да бирү килешеп, хәзер инде Ул да туры килеп бетми, андай, мондай Тукайга карата да ә, тәнкыйди карашлар әйтелә һәм алар турында мин сөйләп тормыйм. Безнең реформаторлык хәрәкәте, дини, милли, менә дини киемнәргә төрелгән азатлык хәрәкәте вәкилләре турында икенче төрлерәк без уйлаган Сез шәйли торгансыз барыгыз да. Дию тарафыннан гарипләндерелгән сәүдәгәр Кисекбашны яңадан аяк-куллы, гәүдәле яшь егет халәтенә кайтаруда Камчылы ишан Карәмәтенә, ягъни мөселман әдәбиятларының һәр өч юнәлешендә, дини, суфичылык, дөньяви, бик популяр булган могҗиза күрсәтү алымының Файдаланалар. Дин юлында күп газап күргән, армый-талмый аңа хезмәт иткән курку белмәс Карәхмәткә Печән базар халкы исеменнән шаян да шул ук вакытта нәфис ирония белән үрелгән көлкеле деталь вазыйфасын үтәгән чылбыры булмаган алтын сәгать бүләк ителә. Тантаналы тамашаның азагында автор Печән базары яхуд Яңа Кисекбаш поэмасына Поэмасын иҗат иткәндә үзенә һәрдаим илһам биргән гаруз гыйлеменә ихтирамын белдереп, аның Рәмәл вәзенендә язылуына искәрмә ясый һәм дә әсәрнең сөенечле хэппи энд белән тәмамлануына басым ясап, көйгә салынган түбәндәге шигъри аккордны бирә, Фагыйләтен, фагыйләтен, фагыйләт, Күпчән базары халкы күңеле шат, дип, шул гармун уйнап авылдан үтәсе килде. Камчылы ишаны да, чыннан да, реаль ул шәхес. Минем бабаемны терелткән ул Камчылы ишан. Шуңа күрә боларның ул Мөхәммәд пигамбәр образын алыштыра бирде бу Тукайда. Үземнең теге Бераз гына белгән әйберләремне дә сезгә җиткерәсем килгәнгә күрә әйттем. Нәтиҗә ясап, тамашалар турында шуны әйтергә мөмкин, Габдулла Тукай, Карахмәт образы катнашында, егерменче гасыр башы татар тормышын укучыга шаулап, гөрләп торган цирк, ат кәбите, кайнап торган базар, шау-шулы халык җыены, коточкыч ахырзаман, ә азакта печән базары халкының тантаналы Җиңү бәйрәме рәвешендә гәүдәләнгән Олы һәм кече тамашалар күрсәтә һәм борынгы грек шагыйре Гомерның Илиада поэмасындагыча олимп аллаларын тыела олимп аллаларының тыела алмыйча шаркылдатып көлдергән кебек, татар шагыйре Тукай да үз укучысын эчләрен тота-тота, тәгәрәтә-тәгәрәтә, гомерик көлү белән хахылдатып, күз яшьләрен чыгартып рәхәтләнеп көлдертә, рухи сафландыра. Театр сез кичертә. Поэмада татар халкының җыен һәм Сабан туйларында иң күңелле һәм көлкеле тамашалары, грекларның сардоник һәм гомерик көлүләре, русларның сарказмлы ирониясе, гарәп-фарсы төркиләренең һиҗа һөҗүләре белән бергә килеп очраша. Әсәрдәге көлү эстетикасы үзенең күпкырлы универсализмы белән укучыда Соклану хисләрен уята. Шушы поэмагыз басылып чыккач та, тыңлагач та, менә Әдәбият сөючеләр клубында Фатыйх Әмирхан Тукайны татар галәменең бөек юмористы дип атый, ягъни ул бөек сатиригы дигән сүз. Менә бу әсәрне ул шулай Ауропа-рус әдәбиятлары эстетикасы күзлегеннән караганда, юморист дигән фикер белән без, билгеле, Фатыйх Әмирханның килешәбез, дөрес фикер дибез. Әмма әсәрне төрле катламнар күзлегеннән анализлагач та, аның Назыйрә белән булу, бер рәттән, гарәпләрнең өммәвиләр, габбасилар чорындагы шәһәр мәдәнияте шартларында иҗат ителгән һөҗүи касыйдәләр белән бик тә охшаш икәнлегенә икеләнми ышанабыз, ышанабыз. Чакшымның азагында Тукайның печән базары, яхуд Яңа Кисек баш поэмасына никадәр анда Иярүләр язылганлыгы турында сөйлим, 61 нче елга кадәр иярүләр язылалар, шуннан соң киселәләр, менә күптән түгел генә, быел гына, әле хәзер генә миңа бер китап китереп бирделәр, китапчык, Гүзә, Гөлназ Вәлиеваның Чечен базары, я, яңадан яңа кисек баш исемле поэмасы дөнья күргән. Башка иптәшләр бәлки белә торганнардыр. Сезгә тыңлап торган өчен, Тукайның менә шушы Фантастика белән, реаль тормыш белән үрелгән менә шушы поэмасын ны тамаша лар ясау ничек, ни рәвешле сәнгатьчә гәүдәләнә, сезгә шуны җиткерергә тырыштым. Бу чыннан да бөек әсәр. Мондый көлү бары тик киләчәктә дә ул булыр. Алга бара торган халыкта гына. Яңарышка бара торган халыкта гына була ала. Без шуның өчен тырышырбыз, тырмашырбыз, тешләшербез, дип уйлыйм.